بۆچی پێویستە کرێمی دژەخۆر بەکاربێنین؟ دژەخۆر بەرهەمێکە کە ئیش دەکا وەکو بەربەستێکی پارێزەری پێست لە زیانەکانی تیشکی خۆر. دژەخۆرەکان بەکاردێنین بۆ ڕێگرتن لە سووتانی پێست بە خۆر، چرچبوونی پێست و پیربوونی پێش بەختا، کەمبوونەوەی مەترسیی شێرپەنجەی پێست. جۆرەکانی دژەخۆر کامانەن؟ دوو جۆر دژەخۆرمان هەیە، دژەخۆری کیمیایی، Sunscreen، پێکهاتووە لەو مادە کیمیاییانەی کە پێستەکە هەڵدەمژێت و بەم ڕێگایەش هەڵدەستن بە هەڵمژینی تیشکە زیانبەخشەکانی خۆر. دژەخۆری فیزیایی، Sunblock، ئەو جۆرەیان کانزا لە پێکهاتەی دایە، هەڵدەستن بە دروستکردنی چینێکی فیزیایی پارێزەر کە ڕێگر نەبێت لە گەیشتنی ئەو تیشکە زیانبەخشانە بۆ سەر پێستمان. چۆن دژەخۆری گونجاو بۆ پێستم هەڵبژێرم؟ بۆ هەڵبژاردنی دژەخۆرێکی گونجاو بۆ پێستمان سەرەتا دەبێت جۆری پێستەکە بناسین. بۆ هەموو جۆرە پێستێک هەمیشە دژەخۆری بەرگری فراوان، Broad Spectrum، هەڵبژێرە کە لە هەردوو تیشکی UVA و UVB دەپارێزێت SPF ەکەی سێ یان سەرووتر بێت. مەبەست لە SPF چییە؟ ڕێژەی پاراستنە لە خۆر، Sun Protection Factor، کە بە ژمارە لەسەر دژەخۆر دیاریکراوە هەنێک کەس لای خۆمان بە هەڵە لێی تێگەیشتووە، وادەزانن مەبەستی لێی پلەی گەرمە بەڵام لە ڕاستیدا بەم شێوەیە، دژەخۆری ئێس پی ئێف پانزە ڕێگری لە سەدا نەوەد و سێی تیشکی یو ڤی بی دەکات، دژەخۆری ئێس پی ئێف سی ڕێگری لە سەدا نەوەد و حەوتی تیشکی یو ڤی بی دەکات، دژەخۆری ئێس پی ئێف پەنجا ڕێگری لە سەدا نەوەد و هەشت دەکات، دژەخۆری ئێس پی ئێف سەد ڕێگری لە سەدا نەوەد و نۆ دەکات. دەبێ ئەوە بزانین هیچ دژەخۆرێک نییە ڕێگری لە سەدا سەد بکات، بەڵام بەکارهێنانی هەر یەک لەوانەی کە لە سەرەوە باسمان کرد بە ڕێک و پێکی ئیشی خۆی دەکات کاریگەرییەکی زۆر باشی دەبێت. چۆن دژەخۆر بەکار بهێنین؟ پێویستە ئەو دژەخۆرەی کە بەکاری دەهێنین گونجاو بێت لەگەڵ جۆری پێستمان، جۆری پێستەکە وشکە یان چەورە یان تێکەڵە یان هەستیارە، پێویستە دژەخۆری کیمیایی بیست خولەک پێش چوونە دەرەوە بیدەین لە پێستمان، پێویستە دوو کاتژمێر جارێک دژەخۆرەکە نوێ بکەینەوە ئەگەر لە دەرەوە بوو، باشترە وەتەر ڕیزستان بێت واتە بە ئارەقی زۆر و بەرکەوتنی ئاو لێ نەبێتەوە، پێویستە بڕێکی باش بە شێوەیەکی یەکسان بڵاوی بکەینەوە لە تەواوی دەم و چاو، قۆڵ، لووت، دەست، نێوچاوان، مل. لە منداڵان وا باشترە دژەخۆری فیزیایی بەکاربێنی. ئایا دژەخۆر تەنها لە وەرزی هاوین بەکاردەهێندرێت؟ نەخێر، پێویستە لە وەرزی زستانان و ڕۆژە هەورەکانیش بەهەمان شێوە بەکاربهێندرێت. ئایا دژەخۆر بە ماڵەوە گرنگە؟ پێویستە دژەخۆر لە ماڵەوەش بەکاربهێنرێت بۆ ئەو کەسانەی کە پێستیان هەستیارە و تیشکی خۆر بەر ژووری ماڵەوەیان دەکەوێت. بەهیوای سوود و تەندروستی باش بۆ هەمووان. پەیمانگای تەکنیکی و پیشەیی ڕاپەڕین، ئامادەکردنی نەوەیەکی پیشەگەر بۆ بازاڕی کار. ئێمە دەزانین بازاڕی کار چی پێویستە.